vale hmanh lakphak ti phio a huam lomi nih cun evangelist lakphak ti phio hi run ngol cang hau asin na chaw nai palh thlarau na khah la khah lo nu pawl ca i tahfung cu na va tangah nei dor maw ti hi a si thlarau nu tiah kan i ti laitlang i thlarau nu pawl cu lainu vialte lakah ṭih a nung cemmi an si thlarau nu ai timi popo hi lairam boruak i ka chim sia cun va le zei a rel lo cem zarkhat rual ul kal lai zong i va le tadin pu lo phun cucu kei ka bible a um lo thlarau in a kha si ahcun na va tang bak ah nai dor lai thlarau a khat mi nupi nih a upat cem hnga ding mi cu amah le a pasal te kha si ho nih na ti ka bible nih ti ka bible a fiang tiin a chim mi cu thlarau a khat mi nupi le cu anmah le an pasal te tangah bawipa tang i an i dor bantukin an i dor lai e ti kan pathian min thangthan ko seh kan nupi le hna thlarau in nan khat maw thlarau na khah la khah lo ta fung cu na va na upat maw ti hi si na va hi hawi tluk zong in ala khah tha men lai lo ai sai lo na va hi hawi tluk zong in a fim men lai lo an sai lo na va hi zei tluk hmanh in hawi pasal a bang lo zong ah na va a si cang hnu ah cun bawipa tang in ai dor bantuk in kharau in na khah deuh deuh po si le na va tang ah nei dor deuh deuh lai kei ka ti tawn mi cu mah le va le hmanh ṭha te chawn huam lo mi nih evangelist keimah chawnh ka hau lo ka ti ko keimah hi chawnh ka biapi lo nan pastor ka si zong ah ho pastor si zong ah nan pastor upatnak nakin hodah upat hau deu na va kha vo upat deu evangelist pa na bultawl hlan ah hodah na bultawl masa lai na pasal va bultawl masa keimah bultawl a biapi lo na bultawl hnga dingmi cu na pasal bak ka si na upat hnga dingmi cu na pasal ka si a cheu nupi le cu kan hung ṭin i kan i pum lo i kan nupi le lawng nan i pum kan nu zeidah phungchim a lawh eh nai pum nai pum lo ya khapei si cu tiah nan kan chim lo le na khin nan kut le nan acting khi nai pum nai pum lo ya tiah a hui in nan kan hui thlarau nih kan kut a kan thing ca dok ka si hi tin a kan hui ah khan hi tin in hui ve u sal na ha na char lai Thlarau a khatmi nu cu a va tang bak ai dong lai. Zo nih hin laimi kan i palh taktaknak cu lakphak ti kan phio ah evangelist sa lakphak ti kan phio ahcun kan tokong kan i per i hiti hin kan chei i kan ran khawh ning ce kan hmai he kan bia le kan la he evangelist kan pek hna kan vale cu lakphak ti ah aninu lakphak ti ka vun duh ve ah nangmah nih ti ve ko kan ti va le mal lakphak ti phio a huam lomi nih cun evangelist lakphak ti phio hi run ngol cang hau a sit na chaw nai palh va le thil ṭha ten a bul tawl bultawl hmanh a huam lomi nu nih cun evangelist thil suk zong a hau lo thil tei zong a hau lo na upat hnga dingmi hi nangmah le na vate kha si micheu cu nanmah le nan vale kha biaruah nan huam hna lo kha hrim kha a sual takmi si Mi vale cu ka tlak ka tlak ka tiah nan ruah zungzal ma mi vale nih nan len tik hna nan bia dong ti lo he nan ruan ah nan vale nung ti nih nan bia vialte nan ngol dih thlarau in a khah lo ca si thlarau a khat mi nupi cu thlarau i a rit a si siah cun zeidah tuah lai a pasal bak hi a nawl a ngaih lai i a pasal a chup chap zong ah a pasal si ko a pasal hi lahkhah ngeih lo zongah a pasal si ko a pasal a si phat cang hnu cun a va tangah ai lor ding hi thlarau minung nih an ngeih hnga dingmi nunphung a si